Salut, herzlich willkommen zu der véierter Episode vun eisem Podcast. Äh, vun Wal Féier schon. Mittlerweile Féier schon, vun De Wee zum Kräiz. Äh, schön, dass er no lauschtert. Äh, mir wollen haut iwwer Thema schwätzen, d'Göttlechkeet vu Jesus. Also, dass mhm. de Jesus Gott ass an äh, wat dat bedeit. Dofir giffe mer gären natierlech an der Bibel kucken, mee fir d'éischt eben einfach, firwat iwwerhaapt dat Thema, firwat ass dat iwwerhaapt wichteg? Jo, gären. Mär ass et einfach wichteg, well also de Jesus ass e Mënsch, deen et definitiv gouf, dat ass guer net ze diskutéieren. Et ass intellektuell onéierlech, wann ee behaapt, datt et de Jesus net gouf. Also historesch gesinn. 99 Prozent vun den Historiker soen dat. Absolut, ja, ja. Also just do. Do ass nach ee Prozent wou. Ja, mee dat sinn dann eventuell Quacksalber, déi dat net wëllen. Mee. Nee, nee. Also wann schonn eppes. Wann een net wëll der Bibel gleewen, an dat ass ok, als authentesch Source, obwuel dat eng authentesch Source ass, mee doriwwer kënnen mer eng aner Kéier schwätzen, et gëtt och genuch aner Schrëften, Dokumenter, Déi bezeien, dass et ee Jesus vun Nazareth gouf, dass d'Leit heen als Messias gesinn hunn an dass heen Zeeche gemaach huet, also iergendwelch Wonner gemaach huet. An ech géif dann och soen, du hues authentesch ugeschwat, ech géif soen, ech mengen 30 Persounen u sech an der Bibel sinn historesch bewisen, ca. Also Herodes-Famill, also d'Kinneksfamill.

An ech mengen och an der Apostelgeschicht, déi Detailer, déi do genannt ginn, déi Uertschaften, awer och déi Persounen, zum Beispill Statthalter a sou weider, déi goufen et alleguer. Ne? Jo, jo, dat ass wierklech net einfach nëmmen erfonnt, net einfach nëmmen eng cool Geschicht. Also déi Ieles gouf et definitiv. Dat ass eng cool Geschicht. Ass et och, jo, jo, mee net nëmmen eng cool Geschicht. Eng historesch wierklech richteg Geschicht. Ne? Also de Jesus gouf et definitiv wierklech, dat ass guer keng Diskussioun. Mee wann een natierlech seet, ech gleewen un de Jesus, da mengen domadder net, ech gleewen, datt et dee gouf, sou wéi d'Kleopatra oder ech weess net ween, mee datt hien ebe Gott ass. An ech mengen, do ass de sprangende Punkt, Ween ass de Jesus fir dech? An dat ass also fir vill Leit soe, jo, de Jesus ass en coole Mënsch gewiescht. Hie war mega léif mat de Leit an alles. Mee wat wierklech e sprangende Punkt ass, ass, dass de Jesus Gott ass. An dat ass dat, wat mer haut wëlle kucken, ob de Jesus dat iwwerhaapt selwer behaapt huet, ob dat aner Leit esou gesinn hunn an a wat dat schlussendlech och fir eis Chrëschten, awer och fir Net-Chrëschten hoffentlech bedeit. An dat ass dat, wat mer e bësse wëllen haut kucken. Ech mengen, du hues e puer Froen u mech. Ech géif soen, ech hunn der e puer, da leen ech emol lass. A firwat behaapt de Jesus esou fest, datt e wierklech Gott ass? Also, an duerno déi nächst Fro, déi hunn ech och schonn direkt preparat, déi nächst Fro wier dann, Wat bedeit Gott fir dech? Wat ass. Déi Gottlechkeet dovun ass dat, wann een eppes speziell de Wonner mécht, ass en elo Gott. Wann een iergendwéi speziell Meditatioun mécht, datt een elo iergendwéi an en Christ Mind erakënnt oder iergendwéi un e gëttlechen Niveau. Ech mengen, d'Buddhiste schwätze jo dovunner, datt se an den Nirwana kommen, bedeit dat Gott? Also yeah. kannst du mir do bësse méi dozou also ween, ween ass Gott oder wat ass Gott? Ähm, ech mengen fir mech generell ass et egal wat meng Meenung ass oder net egal méi mhm. ech kucken immer gern an der Bibel iwwer wat wat Bibel dozou seet äh, wat ween Gott ass an net sinn noch Saach wo fir mech och logisch sinn also Gott ass een den zum Beispiel éiweg ass. Deen, deen. Okay, ja. Du an ech, mir liewen net éiweg an och soss kee Mënsch. Mee, mee Gott steet do driwwer. Wa s Chrëscht bass, schonn. Stëmmt schonn, jo, mee dat ass en anere Punkt, jo. Awer ons Liewen hei ass. An trotzdeem huet eist Liewen hei ugefaangen. Also du bass eng Kéier op d'Welt komm an ech och an et huet ugefaangen. Wat Gott an der Bibel seet ass, Hien ass den Alpha an den Omega. Dat ass d'Alphabet vun, am Griicheschen, haut, s dat wär einfach den A an den Z. Ja. An alles derzwëschent. Den Ufank an d'Enn. Genee, den Ufank an d'Enn, beziehungsweise souguer doriwwer ewech. Also et, et, Gott huet Ja. keen Ufank. An dat ass e bëssen dat, wat ech domat mengen. Gott Ja. ass eben éiweg. Ja. An äh, En déi a-. ass, well en ass, ne, seet ee. Ja, genee, dat ass esou, wéi sech, esou wéi e selwer besch, beschreift. Hien, hien Ja. ass einfach nëmmen. Dat ass een, e Wuert, wat En ass. esou vill ausdréckt an Ah, iergendwéi jo. och duerchernee mécht. Ja, wat, wat heescht dat, ne? Ja. Äh, Gott ass och een, deen, deen äh, erschëpfe kann, erschafe kann. Ja. een deen eppes eppes kreéiere kann ah, ja. wann du irgendwéi e gouf net kreiert e gouf selber net kreiert mir och he kann och kreieren also mehr mehr so ein ze kuck hei dat do ech gemacht mhm. well schon e puer stecker holz geholl schon die zesumme gebaut lo sech ha wo da schon eng toll geholl a fuwe gemacht war schon dat gemacht an dat das cool ja, ja kein problem da, da kann den immens kreativ sinn ne ne ne dat das net me wat gott Mécht. Also mär benotzen ëmmer déi Saachen, déi Gott scho gemaach huet. Mär huelen d'Holz, mär huelen eng Toile, mär huelen Saachen, déi et schonn existéiert, an dann kreéiere mer eppes domadder. Mee Gott huet aus näischt kreéiert. Hien huet aus näischt eppes gemaach. An dat ass och eppes, wat hien zu Gott mécht oder gëttlech mécht. Dat wat d'Bibel seet a wat och meng Meenung ass, ass, et ass, et gëtt nëmmen ee Gott. Also du hues déi Fro gestallt, ob een iergendwou kann an ee göttleche Status kommen, datt mir also engem Gott ginn op iergendeng Aart a Weis. Gott, jo esou eppes an där Richtung, Gott ass ee Gott, et ass deen eenzege Gott an dat ass dat wat d'Bibel seet a wat ech och gleewen. Déi aner Fro war firwat de Jesus esou hard behaapt huet, datt hie Gott ass, mengen ech, ne? Firwat hëlt en den Usproch ze soen, hie wier Gott? Dat ass jo mol, soen ech mol, Jo, dat ass jo keen Usproch, deen een einfach esou hëlt. An ech denken, datt dat och déi eenzeg Persoun an der Geschicht jo ass, déi behaapt, si wier Gott. Natierlech ginn et nach aner Persounen, mee déi eenzeg wichteg historesch Persoun, déi dat behaapt huet. Vill Leit, zum Beispill, ech mengen, den Napoleon, deen huet behaapt, hie wier de gréisste Mann, Awer selwer heen ass just e Mann. Ah ok. Also dat och gären énken nokucken. Wéi bescheiden vum Napoleon, hätt ech net geduecht. Jo jo jo doch, also Napoleon selwer huet erkannt, ok ech sinn just e Mann. Ok ja vläicht. Awer et gëtt eng Persoun déi ass méi wéi e Mann. Ah ja ok. Dat huet en dann. Ah ok wosst ech net. Jesus. Net schlecht. Jo dat ass. Jo firwat huet de Jesus dat esou krass behaapt? Also ech giff soen déi einfach Äntwert ass, Hien huet dat sou krass behaapt, well hien et ass. Also, dat ass jo e bësse wichteg och, dass, dass de Jesus eben op, op d'Äerd komm ass, fir eis ze weisen, dass hie Gott ass. An dofir huet hien och immens vill Wonner gemaach. Also dat, dat war all Kéier esou geschitt, dass, dass Gott, dass Jesus Wonner gemaach huet. Hien huet Leit ze iesse ginn, also aus, aus wéineg Iesse vill Iesse gemaach. Hien huet Kranker geheelt. Hien huet Doudeger erëm lieweg gemaach. An dat alles, fir ze beweisen, Ech sinn tatsächlech Gott. An dat war him wichteg fir dat ze weisen, well wann hien et net ass, wann hien einfach nëmmen iergend ee Mënsch ass, wat historesch gesinn denkt een dat jo, hie war einfach nëmmen iergend ee Mënsch, dee gutt Saache gemaach huet. Jo, oder och einfach op den éischte Bléck, well Jesus war awer och ee Mënsch, ne? Jo, hie war Mënsch a Gott gläichzäiteg. Yes, dat ass dat wat e Konzept wat schwéier ze verstoen ass, dat einfach och aus eiser Welt, eiser dräidimensionell dräidimensionaler Welt wéi mir eben denken, ass dat schwéier ze verstoen, dee Konzept. Mee aus der Bibel kann een op jidde Fall erausliesen, dass Jesus gläichzäiteg 100 Prozent Mënsch war a gläichzäiteg 100 Prozent Gott. Him war et wichteg, jo, dat ze weisen, an dowéinst huet hien eben och esou vill Wonner gemaach. An dat ass och dat, wat Ee vun de Grënn ass, firwat ech soen, de Jesus huet vu sech selwer behaapt, dass hie Gott ass. Et gëtt nämlech déi Kritik oder déi Leit, Atheisten, mee awer och verschidde Reliounen, déi behaapten, wat och ok ass, jo, soll ee roueg, jo, Froen ze stellen, nee, awer déi behaapten, awer et soll soll net onfair sinn, also dat ass natierlech och, wou ech mech och e bëssen als Chrëscht manchmal e bësse schlecht behandelt fillen. dat e puer Atheiste relativ onfair vis-à-vis vun ons sinn an och pauschal einfach schonn Wonner ofleenen, obwuel och sou munch lo reng akademesch och schonn dokumentéiert Wonnere ginn, zum Beispill medezinesch Wonneren, Heelungen, medezinesch Heelungen, also wou eng Persoun einfach sou bemol vun iergendenger Krankheet geheelt gouf. Onerklärlech, wëssenschaftlech onerklärlech, ja. Wat gëtt nach Nahtoderfarungen, immens vill dokumentéiert an do weess d'Wëssenschaft och net wierklech esou eng Äntwert dorobber. Also villes léisst sech erklären duerch Wëssenschaft, ganz kloer. Also mir liewen an der, mir sinn, liewen an der moderner Zäit, Technologie gëtt et, ech mengen elo dësen Video kënnt opgeholl duerch Technologie. Mëttlerweil gëtt et KI, mëttlerweil ginn et all déi gutt och gutt Saachen déi mer all hunn, déi d'Wëssenschaft eis bruecht huet, jo. Jo, awer trotzdem ginn et nach ëmmer Saachen déi mer ons net kënnen erklären. Jo, definitiv. Also fannen ech et och deelweis och manchmol onfair datt Atheisten dat direkt wëllen esou ewech erklären an de gleewege Leit nach emol keng Chance ginn. Deelweis, fir kënnen hir Weltsicht ze erklären. Jo, fir einfach eng Kéier mol déi Dier opzeloossen, fir ze soen, okay, mol kucken, ob do vläicht eppes derhannert ass. Genau, jo. Jo, wéi gesot, Leit gëtt, et gëtt Leit, déi behaapten, dass Jesus net gesot huet, hie wär Gott. An dat ass einfach, well mär, ech soen et ganz éierlech, de Jesus seet an der Bibel net, Ech, de Jesus Christus vun Nazareth oder de Jesus vun Nazareth, sinn Gott. Heescht, hie seet dat net ganz, ganz kloer, dat steet net esou an der Bibel. Mee dat ass eng Definitioun, déi mir eis maachen, déi mir vläicht och hautdesdaags géifen et vläicht esou behaupten, wann en dat wéilt kloer soen. Mee hien huet et kloer gesot an och kloer gewisen. Also wann elo zum Beispill, ech weess net, de Spider-Man wär elo hei, ech gleewen net, datt et de Spider-Man gëtt, dat ass eng erfonnte Figur, esou wäit gi mer elo net, mee de Spider-Man, dee wär elo hei an dee wéilt där beweisen, datt hien de Spider-Man ass. Stellt hie sech dann dohinner a seet, Ech sinn de Spider-Man, bass de dann iwwerzeegt? Oder bass de éischt erëm iwwerzeegt, wann hien eng Kéier esou tschk säin Déngelen do eropmécht a sech esou eropzitt an esou, weess de? Also ganz kloer. An da géif ech vläicht nach e bësse skeptesch sinn, géif vläicht soen, Hm, vläicht hues du en tëschent deng Hand iergend een Maschinchen oder esou eppes. An da beweist en nach, da beweist en nach mat aner Saachen, ne? Da beweist en mat senger iwwernatierlecher Kraaft oder dass en d'Mauer kann eropklammen oder esou, ne? Jo, jo, dat géif ech mer virstellen. An dat ass dat, wat de, dat ass dat, wat de Jesus gemaach huet. De Jesus huet net sech dohinner gestallt a gesot, Ja, hallo, ech si Gott, mee hien huet Saache gemaach, déi nëmme Gott kann. Zum Beispill, hien huet Leit geheelt, hien huet, hien huet eben d'Iesse vermehrt, hien ass um Waasser gaangen an hien huet eben och, war gutt Schwëmmer, nee, oder net, jo, en ass einfach nëmmen drop gaangen, fir net ze schwammen. Ja. Mee äh, an dann eben déi Saach, wou eben och dann en äh, grouse Punkt ass, heen huet äh, Sënne verzien. Ja. Hien huet de Leit gesot, ech verzeien dir deng Sënnen. Mhm. Fir déi Leit, déi deemoos gelieft hunn, an dem, an dem Raum, wou Jesus gelieft huet, an dem Kontext, an mhm. de äh, Kultur, déi hunn direkt verstanen, heen behaapt domadder, Gott mhm. ze sinn. Esou krass, dass si gesot hunn, Du bass am gaangen, blasphemesch ze sinn, Gott ze lästeren, andeems du dat behaaps, an dofir wäerte mär dech elo ëmbréngen. Dat heescht, si sinn esou wäit gaangen, dass se dat esouguer behaapt hunn. Mir kënnen dat gesinn am Jean 10, 30, géif ech eng Kéier gäre virliesen. Am Jean 10, 25 fänken ech un. De Jesus huet geäntwert, also et sinn e ganze Koup Leit bei hie komm an hunn hien do erausgefuerdert an a gesot, Wéini weis de eis endlech, ob s de wierklech den, de Messias bass? Ne? An de Jesus huet geäntwert, Ech hunn iech et scho gesot, mee dir gleeft mir nach ëmmer net. D'Wierker, déi ech a mengem Papp sengem Numm maachen, dat ass och esou eng Saach, hie bezeechent Gott als säi Papp, dat ass eppes, wat och soss kee gemaach huet. Trinitéit, ne? Dräieenegkeet, jo, do kënne mer eng aner Kéier nach drop kommen. Mee hie behaapt domadder, datt hien op engem Status ass, wou kee Mënsch ass, op engem Status wéi Gott. Also déi Wierker, déi ech a mengem Papp sengem Numm maachen, soen iwwert mech aus, also si erklären, datt ech tatsächlech Gott sinn. Dir gleeft awer net, well dir net meng Schof sidd, esou wéi ech iech et scho gesot hunn. Meng Schof lauschteren op meng Stëmm. Do zitéiert hien eppes aus dem Alen Testament, wou eigentlech och just Gott zougeschriwwe gëtt, Ech kenne si, a si gi mir no. Ech ginn hinnen éiwegt Liewen, a si gi weder an der Éiwegkeet verluer, nach rappt ee si aus menger Hand. Mäi Papp, dee mir si ginn huet, ass méi grouss wéi jiddereen a ka kee si aus an et ka kee si aus mengem Papp senger Hand rappen. Ech an de Papp sinn eent. Do weist en dann, ok, jo, ok, du kanns soen, jo, ok, hie bezeechent Gott als Papp, also ass hien net Gott, mee hie seet och, ech an de Papp sinn eent. An dann ass dat, wou kënnt eeben, dass dorops hin hunn d'Judden nees eng Kéier Steng opgeraf, fir hien ze stengegen, well si eben fonnt hun dass heen Gott lästert, sie soen dat och hei, Mir stengegen dech net wéinst engem gudde Wierk, mee wéinst Gotteslästerung, wells du, deens du nëmmen e Mënsch bass, dech zu Gott mëchs. Also jo, de Jesus huet behaapt dass e Gott ass duerch déi Saachen déi hie gemaach huet. An ech géif dann och behaupten, et gëtt jo divers, wou den Thomas da seet, zweifelt, mä also vläicht kennen e puer Leit den Thomas als den Zweifler, deen ni eppes ka gleewen. An den Thomas huet dann, wollt en e Beweis hunn, an den Jesus huet him da gesot, Hei, du kanns dä Fanger a meng Wonn leeën. Dat war no der Operstéiung, no der Kräizegung, jo. Genau. An dono huet en den Thomas gefrot, nodeems en dat da gemaach huet a sech da selwer iwwerzeegt huet, ok, tatsächlech, dat ass en operstane Jesus, huet en e gefrot, Wee mengs du, ween ech wier? An den Thomas äntwert dann, Du bass mäin Här, du bass Gott. Yes. An de Jesus, wat seet en dann dozou? Also behaapt en da, jo, ech si Gott, oder wat seet en dann? Hien, hien verneint dat net. Ja. An dat ass eben och dacks virkomm, also dass, dass Leit hien als Gott bezeechent hunn. Ja. An dass hien dann net gesot huet, Ee Moment, dat do kanns de net soen, well ech si just en Engel, ech si just e Prophet oder iergendwéi esou eppes. Verneint net, jo. Wat awer aner Leit giffe maachen, wann hien net Gott wär, dann hätt en dat esou gemaach. Also dat ass e gutt Beispill, jo, vum Thomas, deen eben doduerch, datt en dat elo gesinn huet, de Jesus ass tatsächlech gestuerwen an erëm operstanen, dowéinst gleewen ech elo, datt hien mäin Här ass a mäi Gott. Ok. Ma dann hätt ech nach aner, nach aner Froen un iech. Also Jesus ass jo e Mënsch. Ja. An ech hunn dat typescht Bild iergendwéi, ech weess net, vläicht hunn ech e bëssen ze vill Simpsons gekuckt wéi ech kleng war, ech hunn dat Bild als Gott mat engem wäisse Baart, Ja, ja, ja. wou s de nëmmen d'Been gesäis, ne, nëmmen op Knéien héich, an dann héiers du eng Stëmm, Meng Vater, luesch mir meng Autoritéit op. Sky Daddy soen heiansdo Leit, déi net Chrëschte sinn, ja. Jo, jo, esou eppes, ne? Ja. An Jo, firwat misst Jesus dann u sech e Mënsch sinn? A firwat ass dat fir dech net Gott? Also dee Mann mam wäisse Baart oder en do? Jo. Firwat ass Jesus fir dech Gott? Jo, ech mengen, dat ass e bëssen en e Bild oder eng eng Idee vu Gott, déi mir och esou aus esou Renaissance-Biller hunn oder esou. Ech géif soen, dat huet do vläicht e bëssen ugefaangen, datt si eben do Gott esou gemoolt hunn. Oder vu Simpsons. Jo, ech mengen, Renaissance war e bësse viru Simpsons, sinn mer net sécher, mee ech menge schonn. Eben och dat Bild eben vum, vun Gott deen eben dem, dem Adam, also dat do ass den Adam mat Gott eréischt erop, do ass och e bëssen sou en Skydiving ëm Stadler emol ne, also den, jo ah dat, dat ass kee schéint Wuert, nee dat ass net, mee bon dat ass eben dat wat d'Leit, wat d'Leit eben huelen an fir e bëssen de Geck ze maachen leider ne, mee et ass eben e bëssen sou dat Bild. Jo Gott huet, wéi gesäit Gott aus ass eigentlech d'Fro ne, also. Soll sech jo Gott net virstellen ne. Also eigentlech d'Bibel beschreift den, Beschreift Gott net am Kierperlechen, also wéi hien ausgesäit, mee wéi seng Charakterzich sinn. Ech giff soe Gott ass och op engem Niveau, wou mer eis se guer net kënne virstellen. Also et kommen heiansdo esou Beschreiwunge wéi, jo, hien hëlt eis ënnert seng Flilleken oder iergendwéi esou eppes. Dat heescht net onbedéngt, datt Gott Flilleken huet, mee et ass einfach e Bild vun, wéi mer eis bei him kënne gebuerge fillen, dat ass elo just e Beispill, hie misst dann awer een Ausgesinn unhuelen, wou en op d'Äerd komm ass an als Mënsch ginn ass, well soss hätt een hien eben net kënne gesinn. Dowéinst ass jo, huet dann Gott dee Moment esou ausgesinn, mee gläichzäiteg war e jo och nach am Himmel an huet een Ausgesinn, wat mär eis net kënne virstellen. Gëtt héchstens beschriwwen als eppes wat extrem hell ass oder esou, jo als Geesch awer eppes wat. Immateriell Déngen, iergendeppes, ne? Jo, absolut. Awer a Form vun engem Mënsch komm an dat war Jesus, ne? Genee, jo. Jo. Ok, Jesus, politesch Figur, spirituelle Lehrer, Wat huet een nach sou, jo Wanderpredeger, nëmmen Wanderpredeger oder eben politeschen Rebellioun, politesch Rebellioun. Wéi géifs du Jesus beschreiwen an ass dat dann och wouer oder ass do iergendeng Wourecht dran? Ech giff soen, et ass e bësse vun allem. Et gëtt och esou ee Lidd op Däitsch, Man sagt, er wär Politiker an dann Man sagt, er war Philosoph oder iergendwéi esou eppes. Dat ass zimmlech gutt, all Kéiers eng aner Strof. Jo, Philosoph hunn ech vergiess. Jo. Philosoph. Jo. Jo, ech giff soen, et ass e bëssen alles, well jo, natierlech huet en e bëssen och politesch d'Leit opgewullt dowéinst. Ënner anerem dowéinst ass en duerno och dann ugekräizegt ginn, well déi reliéis Leeder hunn de Réimer, déi wou eigentlech Politik haten, also d'Muecht haten zu där Zäit an deem Land, wou Dee es gelieft huet. Dat huet him net gefall, ne? Jo, dee huet hinne gesot, Hei, lauschter, hei, där, där, hie mécht Problemer, well hie rebelléiert d'Leit an hie wullt d'Leit op géint Äech. An da soten si, Jo, okay, dann kucke mer, datt déi Saach gekläert gëtt. Jo, voilà. Also jo, an deem Sënn, jo, e bëssen, e bësse politesch, philosophesch och, jo, Philosophie heescht eigentlech, Wäisheet an Philo ass Léift. Jo, ech mengen, dat ass eigentlech eng gutt Bezeechnung fir Gott, eng gutt Bezeechnung fir de Jesus. Jo, hien ass definitiv béides an engem. Jo, hien ass Wäisheet an hien ass och Léift. A Lehrer? Lehrer war hien och. Hien ass, hien huet sech och Lehrer bezeechne gelooss. Also Rabbi ass eigentlech dat Wuert, wat Lehrer ass. Also hien ass e bësse vun all deem, wou s de sees, Mee wat duerno wichteg ass, ass, ween, wéi gesot virdrun, ween ass de Jesus fir dech? An da ass dat, wou e bëssen den, dee ganzen, alles steet a fält. An de Jesus ass, ass Gott. An dat ass dat, wat wichteg ass, wat hien op der Äerd gemaach huet. Jo, huet, huet e bëssen d'Leit opgewuelt, huet e bëssen d'Leit inspiréiert villäicht, fir op eng aner Aart a Weis ze liewen. An op déi Aart a Weis ass en och e Philosoph. Mee wat schlussendlech wichteg ass, ass, datt de Jesus Gott ass, datt hien un d'Kräiz gaangen ass fir eis Sënnen, an dass hien duerno erëm operstanen ass, an dat ass dat, dat ass dat, wat wichteg ass. Domadder bewisen huet, dass hie Gott ass. Jo, genee. Jo, a wat ass dat och, wann ech dat iergendwéi net gleewe kann, a wann ech mech do e bësse schwéier doen? Kann ech Jesus dann och einfach esou als spirituelle Lehrer gesinn oder als Mindset oder Lifestyle oder einfach Philosophie, no där ech einfach wëll liewen. Also no de Léieren vu Jesus, dat ass jo d'Nächstenliebe an d'Gottesliebe, kann ech dono liewen. An ech hunn déi och scho elo eppes erwähnt, d'Gottesliebe. Ass dat dann wierklech Léift, wann een no eppes wëll liewen, awer net unerkennt, datt et wierklech. Gott dee Moment ass, kann een da vu Léift schwätzen? Jo, also wann ee seet, jo, ech giff gären esou liewe wéi de Jesus virgeschloen huet ze liewen, dat ass gutt. Ech si sécher, dass dat, Praise the Lord! Jo, ech si sécher, dass dat, wärend deem s de op der Äerd bass, dass dat gutt fir dech ass a gutt fir déi Leit ronderëm ass. Ech gleewe wierklech, dass déi Aart a Weis, wéi Jesus eis bäibruecht huet ze liewen, déi bescht Aart a Weis ass. Firwat? Well hien huet d'Liewen erschaaft Also huet hien och, wann s du e Problem mat deengem Computer hues, da gees de bei deen, deen de Computer gemaach huet an du frees, Hei, wéi kann ech dee Problem léisen? Hien huet d'Liewen erschaaft an hie weess am beschte wéi mär als Mënsche sollen zesumme liewen. Mee och Nächstenliebe ass u sech jo kee schlecht Konzept. Also wann ech mäin Nächste gären hunn, da maachen ech deem jo kee Schued. Jo, jo, absolut. Eng Welt, wou Mënsche sech kee Schued maachen, dann ass déi u sech positiv. Jo, hëllef den Aarmen, gesäi jiddereen méi héich un ewéi dech selwer, dat sinn alles Saachen, jo, déi definitiv gutt. Ziler sinn am Liewen ze hunn an an deem Sënn och philosophesch wichteg sinn. Mee wa mer an der Bibel kucke wat am Réimer 10 zum Beispill steet, hunn ech mei opgeschriwwen, Réimer 10 zum Schluss vu Vers 8, Dat hei ass d'Botschaft vum Glawen, déi mir verkënnegen, Wann s du mat dengem Mond den Här Jesus bekenns an an dengem Häerz gleefs, datt Gott hie vun den Douden operstoe gelooss huet, da gëss du gerett. Jo, gerett vu wat? Gerett vum éiwegen Doud. Mhm. An dat ass dat, wat, wat dann och wichteg ass. Okay, du kannst hei op der Äerd en, e gutt Liewe liewen, mat deem, wat de mhm. Jesus gesot huet. Mee wat geschitt no, no dem heite Liewen? Wat geschitt genau. mat der, nodeems du da stierfs? Mhm. An do ass dat, wo ech soen, du kannst net einfach nëmmen Jesus als gute Lehrer, als Philosoph oder irgendwie so abs ugesinn. Also du, du kannst. Du kannst, ja, ja, ja, du kannst, ja. absolut, ja. Ah, Mee ech gif der Roden, ja Dass de et net méchs, mee dass de hien als Gott unerkenns an an dengem Häerze gleefs, wéi dat hei steet, dass hien dech gerett huet. Ech wëll jo och soen, d'Fro ass, Firwat erkenns de en dann net als Gott un? Also, du erkenns alles aneschtes un, wat Jesus gemaach huet, als gutt a richteg, a wëlls awer déi Richtegkeet net zu

Mee ech mengen, well mär als Mënsche mat Sënn gebuer sinn, mär si gebuer an engem Wiesen, wat sech eigentlech géint Gott rebelléiert. An dat gesäit een och duerch d'Bibel erduerch reegelméisseg erëm, dass, an dat, a mengem Liewen ass dat och esou, dass ech mech ëmmer erëm Géint Gott stellen. Jo, oder vu Gott ewech bewegen heescht dat. Yes. Jo. Obwuel ech, ech si esou iwwerzeegt, dass, dass et Gott wierklech gëtt an ech gleewen un hien an ech wëll mäi Liewe fir hie liewen. Ja. An trotzdeem, d'Bibel bezeechent dat als Fleesch, also Ja. dat, dat wat. Den in, innere Schweinehund. Ja, e bëssen, dat ass elo, du, du muss, du muss Bodybuilding, du schwätz jo Ja. méi vum innere Schweinehund, et ass e bëssen dat, ja, deen ëmmer erëm wëll géint Gott goen an et ass eigentlech Ja. en stännege Kampf Ja. a besonnesch dann ebe fir Leit, déi eben de Jesus nach net kennen An ech kann Iech och am Viraus soen, wann ee bis ufänkt e bësse méi ze probéieren op Jesus ze lauschteren an hien als Gott unzëerkennen, da kann dat gutt sinn, datt sech do de Kierper dogéint wiert. Awer wann een dann dat mierkt, dann ass dat vläicht och schonn e Beweis, okay, ech sinn hei op enger Spuer vun eppes, wat definitiv wouer ass. Mir hu lo vum innere Schweinehund geschwat. Dat war, géif ech der soen, och wann nëmmen esou e klenge Verglach. Also et ass kee Gefill. Jesus an de Glawen u Jesus ass kee Gefill. Wann ee sech mol eng Kéier géint Gott entscheet oder esou weider, dat ass kee Gefill wéi den innere Schweinehund. Et ass schonn eng héchst spirituell oder net duerch wëssenschaftlech, duerch wëssenschaftlech Fakten erklärbar Tatsaach, wann een un Jesus gleeft. Ja, datt een och en diermoosse Vertrauen u Jesus huet, a vue datt mir jo och vu Séil schwätzen, vue datt mir vu Gott schwätzen, vue datt mir vun eppes schwätzen, wat nom Doud ass, ass dat och vëlleg legitim, dat esou kënnen ze behaapten. Nee, et wier problematesch, wann een Jesus dann einfach nëmme reng wëssenschaftlech iergendwéi wëllt erklären. Nee, absolut, jo, sécher, jo. Jo, ass dat dann elo schlussendlech, ass dat dann elo schlussendlech ok, wann, wann ech dat iergendwéi duerch iergendeng Aart a Weis einfach net ka raffen oder esou weider? Ech hu, also raffen, lo net fir béis ze sinn, mee einfach, wann een dat net versteet, datt Jesus Gott ass, einfach intellektuell kann ech dat net verstoen. Obwuel Jesus natierlech och vill Saache bewisen huet, obwuel seng Opersteeung och e Phänomen ass, wat sech och duerch aner Argumenter iergendwéi schlecht erkläre léisst, wéi einfach ze behaapten, hie ass wierklech operstan, ass dat ok. Also ech hätt jo dovu geschwat, et wier geeschtlech net erklärbar. Wéi, jo, Wéi, wou hues du do eng Léisung vläit fir? Ech, ech kann dat gutt verstoen. Et ass, et ass absolut ok, dass een deen, dee Problem huet. Dat, dat, dat kann ech ganz éierlech esou soen. Et ass schwéier ze verstoen oder schwéier ze akzeptéieren. An et gi Saachen, déi ech selwer och net verstinn, déi, déi, jo, wéi dat funktionéiert, dass de Jesus gläichzäiteg als Gott op der Äerd ass an awer och am Himmel an awer och als Hellege Geescht an eis lieft. Also dat, dat si Saachen, déi, déi immens komplex sinn an schwéier ze verstoe sinn. Mee ech mengen, wann ee sech wierklech där Saach opmécht a sech traut, an der Bibel ze liesen an ze kucken, wat de, wat de Jesus do behaapt huet, an dann eben och einfach dat, jo, ech, ech, ech verlooss mech do net nëmmen op d'Bibel, mee einfach, dass och aner Sourcen do sinn, déi gesot hunn, jo, okay, de Jesus huet dat heite gesot. An an duerno ass hien, hien huet virausgesot, dass hie wäert stierwen, an dann ass en tatsaach gestuerwen, an dass en erëm opersteet, an en ass tatsaach operstanen, dann, mengen ech, kann een dat, ass dat fair, fir ze soen, jo, okay, komm, mir kucke mol, wat, wat deen nach esou behaapt huet, vläicht ass do iergendeppes do derhannert. Ech, ech hat elo deen ee Vers am Kapp, Nëmmen du kanns bei de Papp kommen, wann de Papp dech zitt. Aha. Dat heescht, Gott spillt och, huet do och eng gewësse Roll an der Saach, wat de Gla-, wat dat eegene Glawen esouguer ugeet, ne? Well e seet jo ganz kloer, Nëmmen du kanns bei Gott komme wann Gott och selwer eppes mécht, an deem Fall, en zitt dech. Absolut, jo. Et ass, et ass net eis eegen. Et ass net ons eegen Aarbecht, mä onsen Glawen alleng. Dat heescht, et ass natierlech gutt, sech ze informéieren, de Kontext ze wëssen, awer schlussendlech ass de Glawen Gott ze schëll, also Gott huet et onse Glawe gemat, hat sech gemat, datt mir gleewen. Wat mir musse maachen, ass d'Vertrauen. Dat heescht, mir mussen den éischte Schratt maachen. Et gi Leit, déi soe vläicht, nee, den éischte Schratt mécht souguer Gott, awer mir musse mat Gott goen. Dat heescht, et ass keng Eegenaarbecht. Nee, an ech, ech sinn iwwerzeegt, dass och du vu Gott gezu gëss, an, an de Jesus seet och, Ech klappen un, un der Dier, an, an du kanns d'Dier opmaachen. Ja. An ech mengen, do ass dann dee Schrëtt, wou vun Där kënnt. Genau. Mee et ass absolut ze verstoen, wann ee seet, Ech wëll mol réischt dat, solle mol intellektuell genee ja intellektuell einfach enke kucken an an erforschen an sou dat kann ech gutt verstoen an ja do do kann ech einfach nëmmen invitéieren fir an der bibel dat ze mut zur sache ne ja genee fir dat an der bibel ze liesen fir vläicht de courage ze fir enke an d'kierch ze goen an do nozelauschteren oder och mat mat chrëschten ze schwätzen déi do sinn oder déi ee soss iergendwou kennt fir e bëssen déi déi dier opzemaachen ja Okay, ma dat wier dann alles fir haut op mat menge Froen. Okay, jo, ech hoffe Merci mir. Chantal, dass du mer dat esou gutt erkläert hues. Jo, An merci. äh, Ech hoffe mir konnten e bësse weisen, dass de Jesus wierklech Gott ass. Villmools Merci och hei fir jiddereen, dee bis zum Schluss nogelauschert huet. Wann Iech dat gefall huet, kënnt Der gären eng Kéier liken, subscriben, och Kommentarer schreiwen, wann Der iergendeppes vergiess hunn oder falsch gesot hunn oder esou oder och gären, einfach och gäre Feedback hu mer ëmmer gären. Mee dat hëlleft immens vill, dass de Kanal e bësse wuesse kann an dass mir och wëssen, a wéi eng Richtung mer solle goe mat deenen Episoden hei. Salut! Salut! Villmools Merci, dass de bis zum Schluss nogelauschtert hues. Wann et dech interesséiert, fir nach esou Videoen ze gesi, kanns de gären abonéieren an och gären däi Kommentar dozou schreiwen, wat s du zu deem Thema hëls. Wann s de bis zum Schluss nogelauschtert hues, dann interesséiert et dech villäicht och, fir e bësse méi déif an d'Bibel eranzetauchen. Do kanns de gären de Podcast D'Bibel seet wat virschloen. Déi fënnt een och op Spotify an op Youtube a verschidden aner Plazen. Op deem Podcast ginn se e bësse méi intensiv an d'Bibel eran a probéieren ze erklären, wat dat alles bedeit, wat an der Bibel steet.